Salam meniň hormatly adamlar! Garaşsyz wah Bitarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Düýn hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda gurlan Türkmenistanda ilkinji golf klubunyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

Belent mertebeli Prezidentimiz Gahryman Arkadagymyz bu gün ak şäherimiz Aşgabatda golf klubunyň ulanmaga berilmegi bagtyýar halkymyzyň toý şatlygyny hasam artdyrýar. Eziz watandaşlar, hanymlar we jenaplar häzir Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur hormat bilen söz berilýär.
Eziz watandaşlar, gadyrly myhmanlar, hanymlar we jenaplar! Biz şu gün ata Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň ýigrimi alty ýyllyk baýramynyň öň ýanynda paýtagtymyzda gurlan golf sport topluny hem dabaraly açyp ulanmaga-da berýäris. Sebitiň binagärlik dürdänesi bolan Aşgabadyň gözelligini has-da artdyrýan bu toplumyň gyzykly gezelençleriň ezber Türgenleşikleriň hem medeniýetli dynç alşyň hem arzyly mekana öwrüljekdigine hem berk ynanýaryn. Biz mähriban halkymyzyň saglygyny milli baýlygymyz hasap edýäris. Şoňa görä-de, Döwlet adam üçindir! diýen syýasatymyzyň esasy maksatdyr bolan köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmäge aýratyn hem ähmiýet berýäris. Bu ugurda maksatnamalary, topluma özgertmeler hem durmuşa geçirýär. Beden we hem ruhy taýdan sagdyn nesilleri ýetişdirmek halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän ýörelgeleriň biridir. Biz şu ýörelgelerden ugur alyp, Garaşsyz Watanymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelen Iri sport hem-de atçylyk sport toplumlaryny, stadionlary, sport mekdeplerini we hem şypahanalary giň gerim bilen gurup ulanmaga-da berýäris. Bu işleriň ählisi sagdyn ýaşaýyş-durmuş kadalaryny giňden ornaşdyrmaga, Garaşsyz Bitarap Watanymyzyň dünýä derejeli sport merkezi hökmünde ykrar edilmegine, türkmen sportunda uly üstünlikleriň hem gazanylmagyna-da hem ýardam berýär. Hormatly adamlar! Gadymy döwürlerde-de baryp Oguz han atamyzyň zamanynda türkmenleriň arasynda golfa meňzeş Çilik oýny hem oýnalypdyr. Çilik adamda esasy çakganlygy, ünslüligi, başarjaňlygy we sagdynlygy terbiýeleýär. Häzirki döwürde bu oýun hem täzeçe döreýär. Dünýäde giňden ýaýran golfuň ynsan saglygy üçin aýratyn hem has hem ähmiýeti bar. Bu oýun bedeni taplamak bilen hem Birlikde ýürek, damar, süýji kesel, göwün çökgünlik ýaly hem keselleň öňüni almaga-da ýardam edýär. Adamy aň, bilim hem-de sport başarnygyny artdyrýar. Uzak ýyllaryň dowamynda geçirilen ylmy barlaglar golfyň ynsan ömrüni uzaltmakda hem örän möhümdigini hem tassyklaýar. Ynha, halkara ölçeglerine laýyklykda gurlan ýokary hilli golf meýdançalar bi täze toplum hem ýurdumyzda sport ulgamynyň düzüminiň yzygiderli hem giňelýändigini hem aýdyň görkezýär. Paýtagtymyzyň Ýyldyz myhmanhanasynyň günortasynda ýerleşýän golf sport toplumynyň umumy meýdany ýetmiş gektardan ybarat. Toplumda edara we hyzmat ediş binalary, on sekiz çukur, dört emeli köl hem-de bir emeli çeşme, awtoulaglar üçin togsan orunlyk ýerasty hem-de ýerüsti duralga-da guruldy. Hormatly adamlar! Ine siziň hem bilşiňiz ýaly on ýedinji, ýigrimi ýedinji sentýabrda baryp on günläp ýurdumyzda ýokary derejede aýratyn hem guramaçylykda geçirilen ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça bäşinji Aziýa oýunlary, Garaşsyz döwletimiz halkara derejesindäki sport bäsleşiklerini guramaga-da ukyply ýurt. Aşgabady bolsa durnukly ösýän sport şäherleriniň hem biri hökmünde dünýä hem giňden tanat. aýtdy. Aziýa oýunlary türkmen sportunyň hem taryhynda hil taýdan täze tapgyry alamatlandyrdy. Şoňa bilen baglylykda, men şu dabaraly pursatda türgenlerimiziň bi bäsleşiklerde Gazadan ajaýyp üstünlikler ýendirerek buýsanç bilen hem bellemek isleýärin. Hormatly adamlar, biz golf sporty boýunça hem ýurdumy dünýä tanatmagy maksat edinýäris. Belent maksadymyzyň üstünlikli hem durmuşa geçirilmeginde ýaşlarymyza-da hem bil baglaýarys. Beden hem ruhy taýdan sagdyn nesiller bilen hem ýetilmejek menzil, bitirilmejek iş ýokdur. Hormatly adamlar! sport ýurtlary we halklary ýakynlaşdyrýar hem-de dost-doga çagyrýar. Halkara Olimpiýa komitetiniň we Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň agzasy bolan Garaşsyz Türkmenistan dünýäde Olimpiýa hereketini ösdürmäge-de öz mynasyp hem goşandyny goşýar. Älem jahana ýaňzylan bäşinji Aziýa oýunlarynyň yz ýanyna şu gün biz ýurdumyzda sportuň ýene-de bir ajaýyp görnüşleriniň hem birine badalga-da berýäris. Mundan şu ýerde ata Watanymyzyň taryhynda ilkinji gezek daşary ýurtdan golfçylaryň gatnaşmagynda hem bäsleşik geçirýäris. Bu bolsa Berkarar Watanymyzyň dünýä derejeli sporty ösdürmäge hem uly goşant goşýandygyny ýendirerek hem doly tassyklaýar. Hormatly adamlar, men sizi ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda golf sport toplumynyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Size esasy berk jan saglyk, asuda abadan hem bagtyýar durmuşy. Şu günki ýaşa gatnaşýan golfçylara bolsa uly üstünlikleri arzuw edýän.
Soňra Niklaus kompaniýalary toparynyň baş direktory, meşhur golf oýunçysy Jek Niklaus çykyş etmek bilen, bu ýerde ýaýbaňlandyrylan taryhy ähmiýetli wakalara goşulmaga döredilen mümkinçilik üçin Hormatly Prezidentimize, ähli dabara gatnaşyjylara we Türkmenistanyň halkyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Myhman hormatly Prezidentimiz bilen üç ýyl mundan ozal duşuşandygyny, şol wagt hormatly Prezidentimiziň sporta bolan ýokary gyzyklanmalarynyň bardygyna we türkmen halkynyň sportuň ähli görnüşleri bilen meşgullanmaklary üçin zerur mümkinçilikleri döretmäge çalyşýandygyna göz ýetirendigini aýtdy. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň öňdengörüjilikli we yzygiderli tagallasy netijesinde Türkmenistanyň paýtagtynda ilkinji golf meýdançasy emele geldi. Munuň özi ähli görkezileri babatda ýokary halkara ülňülerine laýyk gelýän meýdançada golf oýunlaryny ösdürmek üçin oňyn badalga bolup durýar diýip, myhman belledi. Şunuň ýaly giň möçberli wezipäniň durmuşa geçirilmegine özüniň goşandynyň bardygyna begenýändigini aýdyp, Jek Niklaus ömrüniň möhüm bölegine deňeýän golf oýnunyň dünýä ýüzünde rowaç alýandygyna buýsanýandygyny belledi. Golf oýnunyň Olimpiýa oýunlarynyň sanawyna goşulmagy sportuň bu görnüşiniň taryhyndaky möhüm tapgyry alamatlandyrdy. Myhman golf boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň iki müň ýigriminji ýylda Tokioda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşjakdygyna ynam bildirýändigini aýdyp, Aşgabat golf meýdançasynyň ähli görkezijiler we ölçegler babatda ýokary halkara ülňülerine doly ylaýyk gelýändigini belledi. Munuň özi Türkmenistanda sportuň bu görnüşiniň uly geljeginiň bardygyna bolan ynamy pugtalandyrýar. Soňra myhman hormatly Prezidentimizden Aşgabat golf klubunyň açylyşyna ak pata berip, badalga bermegini haýyş etdi. Soňra döwlet Baştutanymyz dabara gatnaşyjylar bilen bilelikde golf meýdançasy bilen tanyşdy we sportuň bu görnüşi bilen meşgullanmak üçin döredilen aýratynlyklary synlady. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde golf oýnunyň ähmiýeti barada aýdyp, türkmen halkynyň taryhynda-da golf oýnuna meňzeş milli oýunlaryň bolandygy barada gürrüň berdi. Hormatly Prezidentimiz golf taýagyny eline alyp, urgy geçirdi we Aşgabat golf klubuna badalga berdi. Sekuntda on dört metr tizligi bolan garşylyklaýyn ýeliň öwüsýändigine garamazdan, döwlet Baştutanymyz ýetmiş bäş metr aralykda dürs urgyny ýerine getirdi. Meşhur amerikaly golfçy Jek Niklaus hormatly Prezidentimiziň urgyny ussatlyk bilen ýokary derejede ýerine ýetirendigini aýdyp, urgynyň örän şowly bolandygy bilen gutlady. Bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarly bolup, sportuň dürli görnüşleri boýunça yzygiderli meşgullanmak bilen, ähli watandaşlarymyza, ilkinji nobatda bolsa, ýaşlara nusgalyk görelde bolýar. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, sportuň bu görnüşi ýokary ekologiýa derejesine laýyk gelmek bilen, ol adamda çeýeligi, pikiriňi bir ýere jemläp bilmek ukybyny ösdürýär. Şunuň bilen baglylykda, sportuň bu görnüşi bilen meşgullanmaga höwesekleriň köp boljakdygyna ynam bildirip, hormatly Prezidentimiz bu ýerde dürli derejedäki ýaryşlaryň geçirilmegi boýunça zerur işleriň alnyp baryljakdygyny belledi. Sportuň bi görnüşiniň taryhy, onuň meýdançasynyň gurluşygy boýunça yzygiderli iş alyp barýan Jek Niklaus Aşgabatda täze açylan golf meýdançasyna badalga berilmegi bilen hormatly Prezidentimizi tüýs ýürekden gutlap, Türkmenistanda ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi ugrunda döwlet derejesinde alada edilmeginiň örän guwançly ýagdaýdygyny aýtdy. Myhman golf meýdançasyny gurmak üçin seçilip alnan ýeriň örän amatlydygyny, meýdançanyň bir ýerleriniň tebigy aýratynlygy bilen utgaşýandygyny belläp, munuň özi örän ýerine düşen çözgütdigini aýtdy. Şeýle hem myhman golf meýdançasynyň gurluşygynyň ähli görkezileri babatda ýokary halkara ölçeglerine doly ylaýyk gelýändigini belledi. Toplumyň gurluşyk işlerini Myradym hususy kärhanasy ýerine ýetirdi. Bu taslamanyň baş maksady durmuş ulgamyndan ybarat bolup, ol adamlaryň abadan durmuş we sagdyn dynç alyş üçin oňyn şertleriň döredilmegine gönükdirilendir. Mundan başga-da, dünýä ýüzünde şeýle desgalara bildirilýän ýokary talaplara doly ylaýyk gelýän golf meýdançasy paýtagtymyzda halkara çempionatlaryny, dünýä ýaryşlaryny geçirmäge, şeýle hem syýahatçylary has köp çekmäge mümkinçilik berer. Bellenilişi ýaly, çempion derejesine laýyk gelýän Aşgabadyň golf meýdançasy daşary ýurtlaryň iň gowy tejribesi esasynda öňdebaryjy ussatlaryň, Dünýäniň golf arhitektorlarynyň häzirki zaman tehnologiýalaryny hem-de bilimlerini we ýerli serişdeleri hem-de ýurdumyzyň gurluşykçylarynyň we bezegçileriniň güýjüni we başarnygyny ulanmak arkaly meýdançanyň ýerleşýän ýeriniň tebigy aýratynlyklaryny nazara almak bilen işlenip taýýarlanylan täsin taslamadyr. Geljekde golf türkmenistanlylaryň hem söýgüli oýunlarynyň birine öwrüler. Çünki, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, bu oýun gadymy milli oýunlaryň birine, çilik oýnuna örän meňzeşdir. Soňra döwlet Baştutanymyz Aşgabat golf klubynyň edara binasynyň toýbagyny kezip, onuň içine girdi. Hormatly Prezidentimiz bu ýerde golf dükanyna hödürlenýän harytlary synlady. Dükanda golf üçin harytlaryň köp görnüşleri hödürlenilýär. Bu ýerde ýörite lybaslary hem-de urgy mahalynda durnuklylygy üpjün edýän ýörite aýakgaby we beýleki esbaplary satyn almak bolýar. Alyjylara golf taýajyklary, toplary, goş haltalary hem-de arabajyklar we oýunlary geçirmek üçin zerur bolan beýleki sport esbaplarynyň köp görnüşleri hödürlenilýär. Golf klubunyň iki gatly binasy tegelek görnüşde bolup, özüne iş otaglaryny, fitnes zaly, dynç alynýan otaglary hem-de esbaplary saklamak üçin niýetlenilen otaglary, garbanyşhanany, restorany we beýlekileri birleşdirýär. Bu ýerdäki dürli sport maşklaryny ýerine ýetirmäge we degişli türgenleşik işlerini alyp barmaga niýetlenilen türgenleşik zalynyň döwrebap derejede enjamlaşdyrylmagy bu ýerde oturdylan sport gurallarynyň ýokary halkara ülňülerine doly laýyk gelmegi Ýerine ýetirilýän maşklaryň netijeli häsiýete eýe bolmagynyň möhüm şertini emele getirýär. Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde Niklaus kompaniýalar toparynyň baş direktory, ajaýyp amerikan golf oýunçysy Jek Niklausy kabul etdi. Myhman wagt tapyp kabul edeni üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy paýtagtymyzdaky golf klubunyň açylmagy bilen tüýs ýürekden gutlady. Bu klubuň döredilmegi sportuň bütin dünýäde meşhur bolan golf görnüşini Türkmenistanda ösdürmäge ýardam etmelidir. Şunda myhman ýolbaşçylyk edýän kompaniýalar toparynyň hem-de tutuş Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işewürler toparlarynyň ýurdumyz bilen özara bähbitli işewür gatnaşyklary pugtalandyrmaga uly gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklady. Hormatly Prezidentimiz türkmen-amerikan gatnaşyklarynyň dostlukly häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň öňdebaryjy tehnologiýalary we innowasiýalary, dünýäniň iň gowy tejribesini giňden ornaşdyrmaga gönükdirilen özgertmeler maksatnamalaryny durmuşa geçirmek bilen, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Söhbetdeşligiň barşynda sport ulgamynda gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşyldy. Duşuşygyň ahyrynda meşhur amerikaly golfçy hormatly Prezidentimize bildiren ynamy üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşçylyk edýän Niklaus kompaniýalar toparynyň ýurdumyz bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge çalyşýandygyny hem-de munuň üçin özüniň tejribesini hem-de kuwwatyny hödürlemäge taýýardygyny ýene-de bir gezek tassyklady. Soňra döwlet Baştutanymyz hormatly myhmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazgy ýazdy. Şanly waka mynasybetli hormatly Prezidentimize ajaýyp haly sowgat berildi. Sowgat üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly Prezidentimiz hemmelere üstünlikleri arzuw etdi we bu ýerden ugrady.

Sagja ruhum genji teninde Watan. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Sooronbaý Şarepowiç Žeenbekowy Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny ýollady. Milli Liderimiz gutlag hatynda Türkmenistanda Gyrgyz Respublikasy bilen deň hukuklyk, Iki taraplyň bähbitlik, birek-birege hormat goýmak we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan gatnaşyklara ýokary baha berilýändigini belläp, doganlyk ýurtlaryň arasynda emele gelen hyzmatdaşlygyň we özara düşünişmegiň ýokary derejesiniň biziň halklarymyzyň bähbidine, ikitaraplaýyn türkmen-gyrgyz gatnaşyklarynyň yzygiderli ösdürilmegi we pugtalandyrylmagy üçin berk esas bolup hyzmat etjekdigine ynam bildirdi. Mümkinçilikden peýdalanyp, Hormatly Prezidentimiz Sooronbaý Şaripowiç Žeenbekowa berk jan saglyk, abadançylyk we iň ýokary döwlet wezipesinde parahatçylygyň, öňe gitmegiň we Gyrgyz Respublikasynyň doganlyk halkynyň gülläp ösmegiň bähbidine uly üstünlikler arzuw etdi. Düýn Türkmenistanda ilkinji golf klubunyň açyş dabarasyndan soň oň giňişliginde ýurdumyzda ilkinji görkezme ýaryş geçirildi.
Ýaryşa gatnaşyjylaryň arasynda meşhur golfçy, golf meýdançalaryny abadanlaşdyrýan we hoşniýetli erke eýerýän ilçi Jek Niklaus hem bar. Onuň ýolbaşçylyk edýän Niklaus Dizaýn kompaniýasy Aşgabatda ilkinji golf meýdançasyny döretmek boýunça taslama işini geçirdi. Ol bu oýuna bagyşlanan abraýly neşirlerde Asyryň golfçysy, Müňýyllygyň golfçysy atlara eýe boldy. Şeýle hem ol ESPN Sport teleýaýlymy görnüşi boýunça Ýüzýyllygyň atly türgenleriniň sanawynyň onlugyna düşdi. Bu günki turnirde Jek Niklausyň topardaşy, müň dokuz ýüz ýetmiş sekiz we müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýyllarda Amerikaň Birleşen Ştatlarynda geçirilen açyk turnirleň ýeňijisi Endi Nort boldy. Ilkinji ýeňşinden kyrk ýyl geçenden soň, dünýä meşhur teleýaýlymlarda Häzirki döwürde golf boýunça has möhüm ýaryşlary geçiren seljermeler bilen meşhurlyk gazandy. Golfçylaryň ikinji toparyna PGA çempionatynyň we Britaniýanyň açyk turniriniň ýeňijisi Nik Praýs we Amerikan Birleşen Ştatlarynyň açyk çempionatynyň we PGA-yň ýeňjisi Larri Nelson girdi. Nik Praýs golfa wagyz ediji bolmak bilen, golf boýunça Prezidentligiň kuboklarynda halkara toparynyň üç gezek kapitany bolmak bilen, uly abraýa eýe boldy. Sportuň bu görnüşi dünýäde esasy halkara toparlaýyn ýaryş hasaplanýar. Larri Nelson bolsa golf boýunça dürli iri ýaryşlarda otuz ýedi gezek ýeňiş gazanmagy netijesinde belli boldy. Olardan ýedi ýeňşi PGA Tour ýaryşlarynda gazandy. Müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda Nelson Atlantikanyň atletik klubynda PGA çempionatynda, müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda bolsa Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Açyk çempionatynda ýeňiji boldy. Olaň Aşgabatda geçiren bäsleşikleri golfuň gözelligini, oýunçylaryň ýeňşe bolan hyjuwlaryny açyp görkezdi. Soňky çukurlar ugrundaky bäsleşikler ýaryşyň iň dartgynly pursatlary boldy. Golf klubunyň düzüminiň halkara ülňülerine doly laýyk gelmegi, dürli päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin urgularyň ýokary derejesini görkezmäge mümkinçilik berdi. Ýörite çäge päsgelçilikleri, suw howdanjyklary we ösüg noty bolan päsgelçilikler Golfçylaň tijenmegini talap etdi. Olary ýeňip geçmek ýeňil wezipe däldir. Päsgelçilikleri üstünlikli geçmek üçin ýokary ussatlyk zerur. Türgenler bu günki ýaryşda öz ussatlyklaryny görkezdiler. Häzirki howa ýagdaýy oýunlara özboluşly aýratynlyk berdi. Güýçli şemal oýunçylardan kanagatlylygy, golf taýagyna ussatlyk bilen erk etmegi talap etdi. Türgenler az urgular bilen çukurjyklara düşmek üçin pökgin hereket tizligini birnäçe gezek hasapladylar. Ýaryşyň iň çylşyrymly on sekizinji çukurjygyny geçmek has hem gyzykly boldy. Çylşyrymly bäsleşikler Larri Nelsonyň we Nik Praýsyň toparynyň ýeňşi bilen tamamlandy. Olar garşydaşlaryny gazanylan çukurjyklaryň sany boýunça ýeňmegi başardylar we ýörite baýraklara mynasyp boldular.
Men Nik Praýs, dünýä meşhur golf oýunçysy. Dünýäde sporty ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri Türkmenistanda gördük. Bu ugurda türkmen Lideriniň alyp barýan işleri bellenmäge mynasypdyr. Türkmenistanyň çuňňur hormatlanýan Prezidentiniň gatnaşmagynda açylan Aşgabat golf kluby döwrebaplylygy bilen tapawutlanýar. Bu golf merkezinde halkara derejesindäki ýaryşlary we türgenleşikleri geçirmäge doly şertler bar. Merkeziň ähli ýerleri döwrebap enjamlaşdyrylypdyr. Türkmenistanda golf ösdürmek boýunça alnyp barylýan işlere diýseň begenýän. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň bu günki açylyş dabarasynda şemalyň güýçlüligine garamazdan uzak aralyga ilkinji urgyny urup, ussatlyk görkezip, bu günki golf oýnuna badalga bermegi ýaryşyň ähmiýetini has-da artdyrdy. Şeýle sport ussady bolan lideriň halky gör nähili bagtly halk, biz geljekde golfuň Türkmenistanda meşhur sport oýunlarynyň biri boljakdygyna ynanýas. Çünki türkmen döwletiniň baştony bu babatda ähli mümkinçilikleri döredýär. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň bu günki açylyşda belleýşi ýaly, Türkmenistanda golf geljekde has-da ösdüriler we onuň bilen meşgullanmaga ähli mümkinçilikler dörediler. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň şular ýaly uly işleri alyp barmakda amala aşyrýan işleri mundan beýlägem rowaç alsyn! Sag boluň! Men Larry Nelson, halkara derejeli sport ussady. Ilki bilen Türkmenistanyň çuňňur hormatlanýan Prezidentine şeýle uly çärelere gatnaşmaga döreden mümkinçilik üçin hoşallygymy bildirýän. Türkmenistanda açylan ilkinji Aşgabat golf kluby döwrebap derejede gurlupdyr. Türkmen döwletiniň Baştutanynyň bu açylyş dabarasyna gatnaşmagy bu günki çäräniň ähmiýetini has-da artdyrdy. Esasan hem türkmen Lideriniň bu ýerde eden taryhy çykyşy has ähmiýetli boldy. Ol diňe biz däl eýsem, ähli ýaşa gatnaşýanlary ruhlandyrdy. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň bu günki açylyş dabarasynda golf oýnuna beren badalgasynda uzak aralyga urgyn dur surmakda görkezen ussatlygy bizi haýran galdyrdy. Bu bolsa türkmen Lideriniň halkara derejeli sport ussadydygyny ýene bir gezek subut etdi. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly Prezidentine jan saglygyny, iş rowaçlygyny arzuw edýän. Sport ýurdy hökmünde uly meşhurlyga eýe bolan Türkmenistanyň bagtyýar halkyna bolsa öz Milli Lideriniň baştutanlygynda uly rowaçlyklar arzuw edýän. Sag boluň! On altynjy oktýabrda hormatly Prezidentimiz göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly Prezidentimiziň öňde goýan jogapkärli wezipelerini durmuşa geçirmek barasynda giňişleýin gürrüň edildi.
Hormatly Prezidentimiz göni aragatnaşyk arkaly geçirilen nobatdaky wideo şekilli iş maslahatynda häzirki günlerde möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy we ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmekde öňde durýan wezipeleriň üstünde durup geçdi. Ýurdumyzda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň esasan-da güýzlük bugdaýyň ekişini öz wagtynda tamamlamak, pagta hasylynyň ýekeje hanasynam yrýa edilmän ýygnanmagyny üpjün etmek üçin alnyp barylýan işler dogrusynda welaýat häkimliklerinde bolup geçen maslahatlarda gürrüň edildi. Şunda oba hojalyk tehnikalarynyň ýokary derejede peýdalanylmagyna ýörite üns çekildi. Maslahatlarda şanly Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi alty ýyllyk toýuna taýýarlyk görmegiň wezipeleri kesgitlendi. Maslahatlaryň dowamynda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň talabalaýyk bolmagynyň we olaryň öz wagtynda ulanmaga berilmeginiň zerurlygy barasyndaky giňişleýin gürrüň öz aýdyň beýanyny tapdy. Sazandanyň ruhuna siňňilini öňde durýan ähli wezipeleriň berjaý edilmegi üçin mümkinçilikleriň we şertleriň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan guwanç-buýsançlaryny beýan etdiler. Ýurdumyzda Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi alty ýyllygyna bagyşlanan medeni çärelere, maslahatlara we baýramçylyk dabaralaryna badalga berildi. Baş baýramymyza bagyşlanan medeni çärelere ildeşlerimiz belent ruhubelentlikde gatnaşýarlar.
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkeziniň guramagynda Berkarar döwletiň bagtyýar eneleri we çagalar atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde, Şekillendiriş sungaty muzeýinde Garaşsyzlyk bilen galkynýar Watan atly baýramçylyk sergileriniň açylyşy boldy. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşi we Ylymlar akademiýasy tarapyndan geçirilen maslahat Berkarar Watanym jan, Türkmenistan ilbi atlandyryldy. Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde geçiren döredijilik bäsleşiginiň jemini jemlemek boýunça guralan baýramçylyk dabarasy täsirli pursatlara baý boldy. Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda Heläkçilikleň töwekgelçiliklerini azaltmak meselelerinde halkara meýilleri we ýapon tejribesi ulgamynda bilimleri alyşmak atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Garaşsyzlygymyzyň ýigrimi alty ýyllygyna bagyşlanan medeni çäreler ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde-de giň gerime eýe bolýar. Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda Sagdyn beden, sagdyn ruh, ýörelgämiz, ýolumyz, Türkmen oba hojalyk institutynda Ylym, ösüşlere badalga, Türkmen döwlet medeniýet institutynda Berkararlyk binýadymyz, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby institutynda Garaşsyzlyk, halkymyzyň buýsanjy atly baýramçylyk çäreleri geçirildi. Türkmenistanyň Ýokary kazyýetinde we Türkmenistanyň Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň merkezi edarasynda geçirilen dabaraly maslahatlarda Mähriban Arkadagymyzyň Türkmenistan, beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň taryhy ähmiýeti barada pikir alşyldy. Şanly sene mynasybetli Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy tarapyndanam medeni çäre geçirildi.
Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda şu gün on sekizinji oktýabrda gündiz boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, wagtal-wagtal ýagyş ýagar. Demirgazyk günortadan tele sekuntda sekiz-on üç metre ýetýän şemal öwsür. Howa gündizine on alty-ýigrimi bir gradus maýyl bolar. Ahal welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Demirgazyk-Günortadan telege sekuntda dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gündizine on alty, ýigrimi bir gradus maýyl bolar. Mary welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, irden az-kem ýagyş ýagar. Demirgazyk günatardan teliň sekundy dokuz, on dört metre ýetýän şemal öwser. Howa gündizine on bäş, ýigrimi gradus maýly bolar. Lebap welaýatynda üýtgäpdürýän bulutly howa bolup, gysga wagtlaýyn ýagyş ýagar. Demirgazyk günortadan tegelesi gündüz dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gündizine on bäş, ýigrimi gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, wagtal wagtal ýagyş ýagar. Demirgazyk günortadan telek sekunta dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gündizine on, on bäş gradus maýly bolar. Paýtagtymyzda Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, demirgazyk günortadan telesekuntda on, on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gündizine on sekiz, ýigrimi gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça oktýabr aýynyň on sekizine magnit hadysasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, şunuň bilen Watan habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşligiň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.